Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtu, sayğılı seyircilerimiz, biz sizni Ramazan kündeligi programımızda can yürekten selâmlaymız ve bugün mübarek cuma künüñiznen epinizni hayırlaymız inşallah. Bugün Ramazan ayınıñ on yedinci künüdir ve bizim subetimizni men bir hadisnen başlamaq isteyim, amma bundan evel bugün men siznen Lilâ Sidmemetova olacam ve bugün pek güzel bir mevzu üstünde çalışacaqmız ve laf etecekmiz, inşalâh. Ve aytqanım kibi, inşallah, hadis-i şeriften başlamağa isteyim. Sevgili Peyğamberimiz Muhammed Mustafa salâllahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurdı, Ey iman etkenler! Siz iman etmegence Cennetke kiremezsiñiz, bir-biriñizni sevmedikçe de iman etken olamazsıñız. Yapqanıñız zaman bir-biriñizni. Yapqanıñız zaman bir-biriñizni sevecegiñiz bir şeyni sizge haber bereyimmi? Aranızda selâmnı yayıñız. Böyleliknen, añlağanıñız kibi, inşallah, bugün biz selâmlaşma adabı aqqında söz yürütmege tırışacağımız ve bugünki mevzumız, Selâmlaşma adabıdır. Acaba ne zaman ve kimnen selâmlaşmaq kerekmiz? Nasıl bir şekilde selâm bermek ve almaq kerekmiz acaba? İnşallah bugün bütün bu suallerimiz ve mevzularımız üstünde çalışmağa tırışacaqmız. Keliñiz, o zaman Bismilâh dep başlayıq. Selâm, sözlükke, Selâm sözü, sözlükke baqanımız vaqıt, dünya ve ahiret sıqıntalarından qurtulmaq ve esenlikke qavuşmaq manalarına kele. Böyleliknen, bu sebepten müminler selâmlaşqanı zaman bir-birlerine güzel bir şeyler tileyler, yani dünya ve ahirette uzur ve raatlığını isteyler. Böyleliknen, kerçekten de selâm sözü kerçekten de pek güzeldir ve er zaman biz bu selâmnı yaymağa ve er zaman aytmağa kerekmiz. Bu sözlerni aytqanımız vaqıt kerçekten de, inşallah, sevaplarnı qazanırmız. Böylece. Aynı zamanda selâm sözü Yüce Rabbimizniñ doqsan doquz adlarından biridir ve bu sözniñ, bu adnıñ, Yüce Rabbimizniñ isimlerinden biri, aytqanımız kibi, bu isimniñ manası şöyledir, Er çeşit qusurlarından uzaq olğan, qullarını er türlü telükelerden selâmetke çağırğan ve cennetteki bahtlı qullarına selâm bergendir. Böylece, kerçekten de pek güzel bir manadır ve biz de selâmlaşqanımız vaqıt, aynı zamanda bizim din qardaşlarımızğa, ağa, tatalarımızğa böylece dua etken olamız ve aynı zamanda bu dünyada ve ahiretke, Ki selâmetke oğrağanlarını isteymiz olarğa inşalâh. Aynı zamanda Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede ayta ki, selâm sadece bu dünyada bizde, biz selâm bermeycekmiz, inşalâh cennette de bir-birimizge selâm berecekmiz. Böylece bir ayette, Meryem Suresiniñ altmış ekinci ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaqta, O yerde boş söz degil, hoş söz eşitilir, yani Cennette inşalâh, ve o yerde saba-aqşam özlerine ait rızıqlarını, rızıqları bardır. Yüce Rabbimiz böylece bizge bildire ki, inşalâh Cennette de biz bir-birimizge selâm berecekmiz. Başqa bir ayette şöyle Yüce Rabbimiz ayta, Yasin Suresiniñ elli sekizinci ayet-i kerime, Olarğa merhametli Rabbiniñ söylegeni selâmı bardır. Başqa ayet-i kerimede şöyle Yüce Rabbimiz buyurmaqta, Melekler, sabır etkenleriñizge qarşılıq sizge selâm olsun, dünya yurtnıñ soñu cennet, yani ne güzel bir yerdir. Böylece, kerçekten de, selâm sözü Muhaddes Kitabımızda da keçmekte. Aynı zamanda biz, meselâ, Esselâmu aleykum degenimiz vaqıt, Ve aleykum esselâm dep cevap bermek kerekmiz. Böylece, yani biz sadece. Ancaq bular İslâmnıñ emir etkeni selâmnıñ yerini tutqan ifadelerdir, yani biz selâm sözüniñ başqa bir kelimelernen de belkim de bazıları deñişe bile, meselâ, sabanıñ hayırlı olsun ya da saba, aqşam şerefleriniz hayırlı olsun, meraba, bu kelimeler de selâm sözüniñ aynı manalarını, nasıl desem, sinonim sözleridir, amma aynı böyle faziletini taşımamaqtadırlar. Böylece biz, elbette ki, selâm sözüne, esselâmu aleykum sözüne daa da diqqat etmek kerekmiz ve bu sözlerni de, yani bu sözni aytmağa kerekmiz, inşalâh. Yani sevgili Peyğamberimiz bizge bu sözlerni aytmağa tevsiye etti. T, selâm sözüni tevsiye, aytmağa tevsiye etti, onıñ içün biz bu kelimelerni, bu kelimeni daa da çoq aytmağa tırışmaq kerekmiz. Sevgili Peyğamberimiz, elbet de ki, bizge güzel örnek numunesidir, örnek şahsiyetidir. Er bir meselede bizge güzel bir yolnı kösteredir. Onıñ içün ne zaman, kimge ve nasıl bir şekilde selâmlarımıznı bermege de bizge ögretti. Bir hadiste Sevgili Peyğamberimiz şöyle buyurmaqta, Yani biz şimdi keçecekmiz kimler ve nasıl bir vaziyette selâm, birinci selâmnı bermek kerek olacaq. Onıñ içün Sevgili Peyğamberimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurdı. Kiçkine olğan büyükke, min, arabada olğan cayav yürgenge, yürgen oturğanğa ve sayıca az olğan bir toplulıq daa da çoq olğanlarğa selâm bermeleri kerek. Böylece biz añlaymız ki, elbette ki, güzel dinimiz şu tavsiyelerni bizge bere, yani, Birinci selâmnı kiçkene olğan büyükke bere, yani er er zaman böyle olmaq kerektir, yani kiçkene olğan balacıqlar, insanlar ya da yaşı az olğan insanlar büyüklerge birinci selâmlarını bereler. Mingen olğan, yani bir arabada olğan cayav yürgen insanğa birinci olaraq selâm bere ve yürgen oturğanğa, Yani, yürgen olğan insan, oturğan olğan insanğa birinci selâm bermek kerek. Ve sayıcı az olğanlar, yani az bir toplum, toplulıq olğan bir insanlar, daa da çoq olğan, sayılarına köre çoq olğan insanlarğa selâm. bermek kerekler. Böylece, sevgili Peyğamberimiz bizge böyle bir tevsiyelerni bere ve biz olarğa da diqqat etmek kerekmiz, sayğılı diñleycilerimiz. Faqat böyle de sual peyda olması ola bilir, yani aynı derecede ve aynı yaşta olğan insanlar nasıl davranmaq kerekler? Yani olardan Kim birinci selâm bermek kerek, degen bir sualimiz peyda olsa bizde, buna da sevgili Peyğamberimiz bizge cevap bere, yani aynı yaşta ve aynı derecede olğan insanlar, olardan birinci selâm bergen daa da çoq sevap qazanır. Yani biz böyle beklememek kerekmiz, aa, o menden eki Yaş ya da eki ay kiçkene, onıñ içün o maña birinci selâm bermek mecbur. Yoq, böyle tüşünmeñiz, kerçekten de, biz eger birinci selâm bersek, daa da çoq sevap qazanırmız. Çünki bir hadiste Sevgili Peyğamberimiz şöyle buyurmaqta, İnsanlarnıñ Allah qatında eñ begengeni ve oña eñ yaqın olğanı, Birinci selâm bergendir. Kerçekten de güzel bir mücde. Çünki sevgili Peyğamberimiz böyle bir şekilde birinci selâm bergen kişi aqqında şöyle buyurmaqta, yani insanlarnıñ Allah qatında eñ begengeni ve Allahqa eñ yaqın olğanı birinci selâm bergendir. Onıñ içün ğururlarımıznı yeñip, böyle o birinci selâmlaşsın dememek kerekmiz. Biz eger birinci olaraq, Selâm bersek olsaq, sevgil Yüce Rabimiz bizge qat-qat sevaplarnı yazar, inşallah. Başqa bir vaziyetke baqsaq, eger musulmanlarnıñ bir musulmanlar arasında bir musulman bir mecliske kirgen olsa, yani bir odağa, bir mecliske kirgen olsa, o, birinci olaraq selâm bermek kerek. Yani, sizden biriñiz, sevgili Peyğamberimiz bir hadiste buyurmaqta, sizden biriñiz bir mecliske kirgende selâm bersin. Oturğanı meclisten çıqmağa istegeni zaman da selâm bersin, evel bergeni selâm soñraki selâmından daa da üstün Degildir. Böyleliknen, bu hadisten añlaymız ki, yani biz bir mecliske, bir yerge kirgenimiz vaqıt, elbette ki, selâmlaşmaq kerekmiz bu insanlardan. Eger biz, meselâ, boş bir evge, boş bir odağa kirgen olsaq, bu vaziyette de eger selâm öz-özümizge bersek, daa da güzel olur. Yani biz. Böyleliknen selâmımıznı beremiz ve böyle bir güzel bir şekilde kiremiz. Ve eger bir mecliste kimse olmasa ve biz öz-özümizge selâm beremiz ve bu selâmğa da cevap beremiz. Sevgili Peyğamberimiz başqa bir vaziyetke şöyle ayta ki, bir Musulmanlar aslında böyle bir-birlerini bilseler de, bilmeseler de, eger bileler ki, bu musulman kişi, meselâ, qadınlar olsun, böyle köre, qapalı bir qızçıqnı, elbette ki, biz selâm bersek, daa da Yüce Rabbimizge yaqın olurmız, inşallah. Çünki selâm kerçekten de insanlar arasında böyle sevgini, peyda oluvına yardımcı ola ve qardaşlıq bağlarını daa da quvetlendire, inşalâh. Böyleliknen, sevgili Peyğamberimizniñ bir tevsiyesine köre, elbette ki, bilgen ve bilmegen insanlarğa biz selâm, eger bilsek, daa da güzel, güzel areket yaparmız, inşalâh, ve böylece mında bir saqıncası yoqtır, bilgen ya da bilmegen insanlarğa selâm bermek. Selâmnıñ o qadar bir güzel, bir böyle derecesi, güzel bir vasfı bardır ki, meselâ, sevgili Peyğamberimiz ayta ki, siz selâmıñıznı er zaman beriñiz. Meselâ, siz birisinen selâmlaştıñız, amma aranızda böyle, meselâ, Derek olsun, devar olsun, mania oldı, amma soñra da bu insannı kene de körgen olsañız, kene de selâmlaşıñız. Böyleliknen, kerçekten de selâmımıznı er zaman aytsaq, kerçekten de faydası olur ve Yüce Rabimizge daa da yaqın olurmız, inşallah. Başqa bir meselâ. Sualimiz de peyda olma ola bile, yani bir bizge bir kimse selâm eger bergen olsa, aceba nasıl bir şekilde cevap bermek kerekmiz? Buna bu aqqında sevgili Peyğamberimizniñ bir hadis-i şerifi bardır, yani eger bir kimse bizge Esselâmu aleykum degeni vaqıt biz aynı bir şekilde Ve aleykum esselâm demek kerekmiz, Çünki Sevgili Peyğamberimiz bir hadiste şöyle buyura, yani biz eger bu selâmımızğa daa da bir başqa bir şekilde, daa da güzel bir şekilde cevap bermek mümkün. Meselâ, biz, eger bizge Esselâmu aleykum degenimiz, degenleri vaqıt biz Ve aleykum selâm ve rahmetullah aytmaqta. Mümkün, çünki bu, kerçekten de, pek faydalıdır ve pek güzeldir. Böylece, sevgili Peyğamberimiz bizge selâmnıñ nasıl bir şekilde, selâmğa nasıl bir şekilde cevap bermelerini ögrete. Bu, birinci bir, birinci bir usul. Ekinci bir vaziyette, meselâ, Esselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuh degenleri vaqıt biz de, Ve aleyküm selâm ve rahmetullahi ve berekâtuh dep cevap bermek mümkün ve böylece daa da çoq sevap qazanırmız. Böyle insanlar aqqında Sevgili Peyğamberimiz şöyle ayta, Ve aleyküm selâm cevap bergen kimsege, meselâ, on sevap yazıla. Ve aleyküm selâm ve rahmetullah. Yigirmi sevap yazıla. Ve aleyküm selâm ve rahmetullâhi ve berekâtuh degen insanğa, cevap bergen insanğa otuz sevap yazılır. Yani ne qadar güzel, nasıl güzel bir şekilde biz cevap berirmiz, o qadar Yüce Rabbimiz bizge sevap yazar, inşalâh. Sevgili Peyğamberimiz, selâmğa o qadar diqqat etkendir ki, böyle er zaman ve er zaman selâm aytmağa bizge, bizni teşviq ete edi. Böylece, balaçıqlarğa bile selâmlarnı, selâmlaşmaq, olarnı öpmek, qoqlamaq, buna da bizni çağıra edi. Sevgili Peyğamberimiz, Balaqçıqlarğa da selâm bergen edi. Ve başqa bir vaziyette, aytımız ki, evelden biz er kesge, bilgen ve bilmegen musulmanlarğa da selâm bermek, bersek, güzel bir şey olur. Çünki selâmnı yaymaq kerçekten de faziletlidir ve güzeldir. Amma, bilemiz ki, şimdi biz böyle vaziyette yaşaymız ki, böyle musulman olğan ve musulman olmağan insanlar böyle qarışıq ve böylece biz böyle net bir şekilde musulmanmı, musulman degilmi, bilmeymiz. Amma kerçekten de, elbette ki, er zaman böyle yürüp esselâm aleykum, esselâm aleykum dem, aytmazmız, elbette ki, amma kerçekten de küçümiz yetkeni qadar selâm aytmaq kerekmiz ve, Böyle selâmnı yaymaq kerekmiz. Bir vaqia Peyğamberimizniñ vaqtında olıp keçti. Sevgili Peyğamberimiz Ayşe anamıznen beraber kete ediler ve Peyğamberimiznen bir yaudiy topluluğı selâmlaştı. Ve olar belkim de böyle güzel bir niyetnen Arap tilinde Esselâm aleyküm, belkim de, aytmağa ister ediler, amma bu kelime böyle başqa bir şekilde çıqtı ve olar Essâmu aleyküm dep ayttılar. Arapçadan bu Ölüm seniñ üstüne olsun dep tercime etile. Kerçekten de pek yaramay ve pek çirkin bir duadır, pek çirkin bir sözdir. Bunı işitken Ayşe anamız böyle. Qattı bir şekilde cevap berdi, Vessamu, Essamu aleykum, Essamu aleykum ve lânetuhu, yani, onıñ cevabı şöyle oldı, Ölüm ve lânet siziñ üzeriñizge olsun, dep ayttı. Peyğamberimiz onı aman toqtattı ve ayttı ki, Ey, Ayşe, yavaş ol. Allah bütün işlerinde yımşaqlıqnen Muamele etkenini sever, yani mında Azreti Ayşe anamıznı toqtattı ve doğru, doğru aytıp, aytqanını istedi. Ayşe anamız ayttı ki, Ya Resulallah, sen ne söylegenlerini işitmedinmi? Böylece Peyğamberimiz şöyle cevap berdi, Elbette ki, işittim. Çıqtım men zaaten. Ve aleyküm, yani tersine siziñ uzuriñizge olsun degen edim. Böylece kerçekten de sevgili Peyğamberimiz güzel, bizim içün güzel bir numunedir, güzel bir örnektir. Oña, eger Peyğamberimiz kibi eger davransaq, kerçekten de güzel yapqan olurmız ve ayatımız kerçekten de güzelleşir, inşallah. Böylece, eger biz, biznen böyle ğayrımüslim olğan insanlar selâmlaşsa ol, selâmlaşqan olsa, biz olarğa Valeyküm dep cevap bersek, bu yeterli olur. Böylece, meselâ, başqa bir vaziyetke kelsek, kelsek, eger biznen böyle ay, ayttıq evelden, aynı yaşta ve derecede olğan insanlardan birisi, olardan birinci olaraq bir eger selâm berse, o daa da çoq sevapnı qazanır, inşalâh. Amma biz eger böyle, Qadın ve erkek arasında olğan böyle selâmlaşmağa kim birinci kerek acaba? Eger böyle bir sual peyda olsa, olardan eger fitne, fesatqa böyle ketirecek bir şeyler olmasa, olardan olar da bir birlerinen selâmlaşmaq olarğa da caizdir. Peyğamberimiz kerçekten de bir Qadınlarnen selâmlaşa edi ve bir qadın meclisine kirgen vaqıt er zaman selâmlarını bere edi. Yani eger fitne-fesadğa ketirmeycek bir areket olsa, elbette ki, selâmlaşmaq mümkün ve bu, bir ürmet örnegidir, ürmet misalidir, ürmet olur, inşalâh. Aytqanımız kibi, sevgili Peyğamberimiz er zaman selâmlaşmağa bizni çağıra edi. Selâm, kerçekten de, böyle insanlar arasında sevgini, ürmetni yayğan bir bir arekettir. Ve bilgenimiz kibi, selâmnı bermek, Sünnettir, yani Peyğamberimizniñ çağırğan güzel areketlerinden biridir. Faqat selâmğa cevap bermek, eger biznen birisi selâmlaşqan olsa, farz-ı kifayedir. Yani böylece, eger bir toplum toplulıqnen, topluluqqa bir insan selâm bergen olsa, Bu toplulıqtan bir kişi eger cevap berse, bu yeterli olur. Böylece, añlağanımız kibi, selâmımıznı bermek sünnet, selâmğa cevap bermek farz olur. Başqa bir başqa bir mevzuğa keçken olsaq, yani selâmnen bağlı bir mevzudır, selâmlaşma, Musafaha adabı dır, yani el tutuşmaq, böyle erkekler arasında pek yayğın bir arekettir, yani selâm, esselâm aleykum, degenimiz vaqıttan soñra böyle el tutuşmaq ve qucaqlaşmaq, belkim de, bu da Peyğamberimizniñ güzel sünnetlerinden biridir. Yani Peyğamberimiz ayta ki, eki musulman qarşılaşqanında el tutuşsalar, Alla hamd etip bağışlanmalarını isteseler, er ekisi de bağışlanır. Kerçekten de güzel bir hadistir. Ebu Davud bizge bu hadisni nakil etti. Böylece. Bu hadisten añlaymız ki, eger eki insan selâmlaşıp, bir-birlerinen böyle el tutuşsalar, elbette ki, olarnıñ, ve Yüce Rabbimiz olarnıñ, inşallah, küçük qul aqqından ğayrı, yani qul aqqını, aqqından ğayrı, bütün, inşallah, küçük sevapla, bağışlayıñız, küçük günahlarını bağışlar, inşallah. Yani, biz, meselâ, erkekler arasında, men bilesem, bu daa da yayğındır, yani, el tutuşıp, böyle tebessüm etmek güzel areketlerinden sayılır ve tebessüm, bilgenimiz kibi, tebessüm etmek sadağadır ve böylece bizim amel defterimizge böyle güzel ameller, güzel sevaplar yazılır, inşallah. Böylece, meselâ, biz aytqanımız kibi, yani erkekler böyle musahafa eteler, yani el tutuşıp selâmlaşalar, bazı vaqıtlarda qucaqlaşalar, meselâ, çoqtan körmegen insanlarnı da qucaqlaşıp böyle selâmlaşmaq kerçekten de güzeldir. Qadınlar arasında da bu pek yayğındır, yani bu sadece güzel areketlerden biri sayıla ve insanlar arasında sevgini, qardaşlıq bağlarını da quvetlendire, inşalâh. Amma mında da bir böyle remarıçka yapmaq kerekmiz, yani elbette ki, meselâ, Erkekler arasında bu pek yayğındır, el sıqışmaq, amma mahrem olmağan erkeklernen qadınlar selâmlaşmamaq kerek. Yani bu, Peyğamberimizniñ yapmağan bir areketidir. Yani biz mahrem olmağan, yani bizim yaqın Bizge soy ve aqraba olğan, yani mahrem sayılğan erkekler tışında böyle başqa erkeklernen el tutuşıp selâmlaşmaq caiz degildir. Sevgili Peyğamberimiz bu aqta şöyle aytqandır, Peyğamberimiz de beyat alğanında, qadın, qadınlardan beyat alğanı vaqıt, yani olarnı, olarnen el tutuşmadı, erkeklernen tutuşsa, Qadınlarnen el sıqışmadı ve ayttı ki, men qadınlarnen el tutuşmam. Kerçekten de bu doğru degildir. Bizge yaqın olmağan, mahrem sayılmağan insanlarnen, aqaylarnen böyle böyle bir böyle bir şekilde selâmlaşmaq caiz degildir. Amma elbette ki, biz selâm aleykum aytarmız, amma böyle böyle bir davranıştan davranışından Uzaq turmaq kerekmiz. Amma, afsus ki, şimdiki vaziyette, şimdiki böyle vaqıtta biz böyle doğru olmağan şeylerge rast kele bilemiz, yani qadınlar ve erkekler el tutuşıp selâmlaşa bile, amma kerçekten de bu vaziyetten uzaq turmaq kerekmiz. Sevgili Peyğamberimiz bizge güzel bir örnektir ve biz, biz eger Sevgili Peyğamberimizniñ yolundan eger kitsek, kerçekten de, daa da çoq sevap qazanırmız ve sevgili Peyğamberimizge daa da yaqın olurmız, inşalâh. Böylece, sayğılı diñleycilerimiz, bugünki bizim mevzumız soñuna yetti. Añlağanımız kibi, selâmnıñ kerçekten de pek çoq faziletleri, emiyeti dinimizde ve ayatımızda bardır. Onıñ içün kerçekten de, böyle daa da çoq sevaplarnı Qazanmaq istesek, daa da çoq, inşallah, selâmnı, selâmnı öz aramızda yaymaq kerekmiz. Onıñ içün, inşallah, biz de bizim subetimizni yavaş-yavaş ögünleymiz. Sizge bu güzel Ramazan künlerimizni güzel bir şekilde keçirmege, Yüce Rabbimizniñ razılığını qazanmağa sizge tileymiz, epimizge. Yüce Rabbimiz tutqan orazalarımıznı, qılğan ibadetlerimizni, namazlarımıznı qabul, maqbul eylesin, inşallah. Ve cuma künümizdemiz, elbette ki, daa da çoq Yüce Rabbimizden dua etmek kerekmiz, daa da çoq istemek kerekmiz, inşallah. Ve Yüce Rabbimiz yapqan dualarımıznı, inşallah, qabul etsin. Soñ biz ise siznen, inşallah, yarın da siznen ocamız qarşılaşacaq. Bizni, bizim yayınlarımıznı qaçırmañız, biz ile oluñız. Körüşkence. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.